Wel Huw, uh, diweddariad bach heddiw, um, ti di seinio uh, Steve um, i'r garfan, um, be gyd i ddweud amdano fo? O, ti'n gwybod, mae gyda lot o profiad, ti'n gwybod, 42, un o'r rai pobl yn gofyn i lle mae gos pasio beth fel yna. Ond dwi'n meddwl os mae pobl wedi gweld uh, beth mae wedi gwneud, uh, beth mae wedi dweud ato ni, yn y friendlies ma. So mae wedi cael profiad, ti'n dweud, mae wedi chwarae dros Gymru, sy'n lot o chwarae fel mae'n dod, dod o gwmpas, ac uh, o ti'n dweud, dod o un o ddau'r chwarae ifanc mae uh, trwy efo ni. So beth ni'n trio roi o'i ffwr y cae, wnaeth o mynd ymlaen ar y cae iddyn ni. Ie, yeah, mae'n amlwg adio dipyn o experience i ni, dydy, yn cael yna. Yndi, ti'n meddwl, gen i Gareth Mawr, ti'n meddwl, y gofyn sydd ni'n mynd i, uh, ti'n meddwl, llenwi'r traed hwnna, ond ti'n meddwl, Steve yn un efo, a mae gynnu lot gwell o profiad. Fel ti dweud, mae wedi chwarae dros i, dros i wlad o, um, wedi chwarae yn y gynnoedd yma o blaen, mae wedi ennill y gynnoedd yma. A fel ti dweud, yn y gem yma mae wedi gwneud, mae wedi rhoi y profiad, mae'n siarad yn dda, mae dal yn wedi symud y bel o gwmpas. Tywed, y ffordd yn ei chwarae yn eitha siwtio Steve. Ac uh, um, sôn am y gemau gyfeillgar, um, beth ti wedi gwneud o'n nhw i fyny fan hyn? Um, mae wedi bod yn ddiddorol. Um, dwi'n meddwl mae pobl wedi gweld uh, ffordd arall mae wedi Cynarfon chwarae. So blwyddyn diwethaf ni efo lot o cyflymder, boys mawr, tal uh, a Andros y Ffit. Rwan, dyn ni ddim cweit mor tal, ond dyn ni lot mwy technical, dyn ni cadw'r bel. Um, so gobeithio, ti'n bod, bydd o'n massive change i fi fel rheolwr. uh, Beth ti'n siarad neud yw? Ie, wel, dwi'n just yn dweud, dwi'n dweud, methu fforddio'r chwaraewyr hefo technical fel ma, ond uh, dyn ni wedi dod un o ddau fel ni'r garfan rwan. Ti'n ma, mae Dian wedi dod i fewn, mae Danny Goss wedi dod i fewn, ti'n mae gynnu chwaraewyr rwan sy'n wedi, ti'n ma, ymlacio ar y bel, mae Steve yn, yn, yn cyfforddus ar y bel, ti'n Rob Hughes yn cyfforddus ar y bel, ti'n ma, so dwi'n gorau newid fel rheolwr hefyd. Ti'n modd, ddim rhaid fi just um, rhedeg a bod mwy ffit na ti mewn rwan, rhaid ni mwy, bod mwy glyfar ac uh, edrych ar ôl y bel. So bydd o'n uh, lot o profiad i fy hun uh, ac uh, so, rhaid, i fi, rhaid i fi dysgu sut ydyn ni'n neud o hefyd. Ac um, felly, yr garfan ei hun, wyt ti'n hapus i fyny wan? Dwi'n hapus so far, ond dwi'n meddwl mae'n y ddau um, lle i dod un y ddau fewn. Dau, twa, dyn ni dal yn trafod, mae dim ond yn fuan, twa, mae pawb yn settle fel yna, twa, os ni wedi cyrraedd i Ewrop, os ni gyd yn y dystud, ond uh, ond ti'n dweud, dyn ni wedi gorfod rebuild i eto, um, falle mwy na blwyddyn diwetha, ond um, ti'n meddwl, dwi wedi dod â lot o gallu, gallu i fewn, um, ond dwi dal yn edrych am un o ddau, ac os mae'n gwneud ni'n gryfach, newn ni dod i fewn, a ti'n a mae hwnna'r support efo'r efo bod a, a'r chairman hefo fi. Gret, diolch Dew. Diolch fawr ti.